Tũhingũre maandĩko ma Jakubu wa kerĩ kuma mũhari wa ikũmi na inya. James chapter 2 from verse 14. Nĩ ndĩrona twĩ na young people aingĩ mũno hihi matoĩ Jakubu nĩ ibuku rĩrĩkũ. Jakubu nĩ ibuku rĩa James. Jakubu ũyũ wandĩkĩte ibuku rĩrĩ arĩ mũrũ wa nyina, mũrũ wa nyina wa gũciaranĩrio hamwe na Jesu Kristo nĩwe wandĩkire ibuku rĩrĩ. Nĩ harĩ Jakubu ũngĩ mbere ya Jakubu ũyũ ũrĩa warĩ ũmwe wa arutwo a Jesu Na nĩwe warĩ wa mbere wa arutwo arĩa mooragirũo ũcio. Hĩndĩ ĩyo famĩlĩ ya Mwathani ndĩonekaga ta yamwĩtĩkĩtie, o na nĩ mamwĩraga maũndũ magakararania. Ta rĩu makamwĩra, rĩu wee-rĩ, akorũo nĩ wendaga kũmenyeka nĩ andũ, rĩ, tondũ monaga tarĩ hihi a politician ũrenda gũtuĩka mũthamaki, akorũo nĩ wendaga kũmenyeka, githĩ mũndũ ndagĩthiaga kũrĩa kũrĩ na andũ nĩgetha andũ mamuone? Mwaigua ũrĩa maramwĩra? Akĩmera, ihinda rĩanyu nĩ rĩkinyĩte, kwoguo inyuĩ no mũthiĩ, no rĩakwa rĩtikinyĩ, rĩtikinyĩte no marĩkia gũthiĩ agĩcokire kuka mũcemanio-inĩ oro ũcio thutha-inĩ tondũ agenda yake yarĩ ngũrani arĩkia gũkua nĩguo nĩguo ariũ a nyina na nyina nĩ atũraga etĩkĩtie na amenyaga nĩ kũrĩ kaũndũ gakoragwo na mwana ũyũ no maandĩko ma Ngai moigaga aigaga maũndũ macio ngoro-inĩ yake No aarĩkia gũkua na akĩriũka na gũkĩmenyeka nĩ ariũkĩte, hĩndĩ ĩyo nĩguo mamwĩtĩkirie. Kwoguo nĩ haarĩ ũyũ wĩtagwo Jakubu, James, na nĩwe watuĩkire mũtongoria wa kanitha ũrĩa warĩ kũu bũrũri-inĩ wa kũu Jerusalem, na nĩ harĩ ũngĩ wetagwo nake Juda, nĩwe wandĩkĩte ibuku rĩrĩa rĩrũmĩrĩire rĩrĩa haha mbere rĩandĩkĩtwo rĩa Judasi. Kwoguo thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ, Tũkoragwo na ũira wa ariũ a nyina erĩ a Mwathani, na nĩ magwetagwo. Ta rĩu Paulo nĩ agwetaga akoiga atĩrĩrĩ, ambĩte gũthiĩ na kũu Arabia, ndacoka Jerusalemu gũtirĩ arĩa maarĩ anene ndaikarire nao, ĩ nĩgetha gũtuĩke atĩ nĩ manyongereire kĩrĩa Mwathani anguũrĩirie. No Petero na Jakubu, James ũyũ, ndathire kuona mũrũ wa nyina na Jesu.

Ibuku-inĩ, mabuku-inĩ marĩa metagwo ma Johana matatũ-rĩ, rĩmwe rĩao rĩandĩkĩirwo to the elect lady, ibuku rĩmwe rĩa mũtumia ũrĩa mũthure. Ũngĩciria na ũngĩrora na ũngĩringithania no tiyo lesson ya ũmũthĩ-rĩ, no wĩyũrie ũcio, that elect lady, wandĩkagĩrwo marũa macio-rĩ, nũ? Na Andũ arĩa maroraga wega monaga hihi tarĩ Mariamu wandĩkagĩrwo ibuku rĩu nĩ John. Tondũ John atigĩirwo we, akĩrwo kuma ũmũthĩ Martha mũrũguo nũ? Nĩ ũyũ. Nake John nyũkwa ũrorage nĩ ũrĩkũ? Nĩ ũcio nĩ mwathani waigirwo ũguo e mũtharaba-inĩ. na mutumia ucio ni aneka ni acokire na kugia nginya na kanitha ni kwari na kanitha wacemanagia gwake na riria kwari na arutwo riria mari igana na 20 metereire kumenya uria mekwirwo ni mwathani ari umwe wao ari gatagati-ini kao koguo uira wa ati family ya Jesu Kristo nie mwitikirie arikia kuriuka ukoragwo wandikitwo thiini wa mandiko ma Ngai ucio ni uhoro munene muno ungiweciria

na akĩ- paulo akĩhunjia ta ibuku-inĩ rĩu rĩa aroma rĩu tũkugaga nĩ twathomire kiumia kĩu gĩthiru nĩ arutanaga atĩ kũhonoka gũkaga na njĩra ya gwĩtĩkia na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe mũndũ angĩhota gwĩka ũtuĩke atĩ nĩ wagũra ũhonokio tuko pamoja no twoka gũthoma ibuku-inĩ rĩa jakubu rĩ hena maũndũ marario haha mũrango wa kerĩ na nĩmo tũgũkorwo tũkĩrora marĩtie ũhoro wa wĩtĩkio na makaria ũhoro wa ciĩko na mararia ũhoro ũcio ũringaine na ũhonokio andũ amwe makona ũhoro ũcio wĩ mũritũ mũno makona tarĩ gũkanja jakubu akanjaga ũrĩa paũlũ ahunjagia Tondũ Paulo akĩhunjia hunjagia atĩ kũhonoka gũkaga na njĩra ya gwĩtĩkia na gũtirĩ wĩra ũngĩruta nĩgetha ũhonoke. Jakubu akoria atĩrĩrĩ, kĩũria gĩkĩ mũhari wa ikũmi na inya akoria atĩ ariũ a baba gũkĩrĩ na umithio ũrĩkũ mũndũ angiuga atĩ arĩ na wĩtĩkio no ndarĩ na ciĩko njega ekaga? Eh, wĩtĩkio ũcio wakĩhota kũmũhonokia wagĩrĩirwo nĩ gũcokia atĩa wagĩrĩirwo nĩ gũcokia gĩtagwo rhetorical question kana kĩũria kĩna anja ĩramenyekana arenda ũmũcokerie atĩa wĩtĩkio ũcio rĩ no ũmũhonokie aca arenda ũmũcokerie aca rĩu ũgĩcokia ũguo rĩ ũcoke wĩcirie paũlũ aroiga atĩrĩrĩ ũngĩciria atĩ no ũhonokio nĩ ciĩko rĩ ũngĩhonoka atĩa ũkĩiga ndũngĩhonoka ithuĩ tũrona maũndũ macio maroneka tarĩ gũkanjana marakanjana rĩu ũcio nĩguo ũhoro ũrĩa ndĩrenda tũrore ũmũthĩ ũrĩa jakubu oigaga ũringithanĩtio na ũrĩa paũlũ athomithanagia na tuone kana nĩ gũkanjana makanjanaga kana nĩ gwĩkĩrana hinya arĩa akũrũ thĩinĩ wa ngwatanĩro ĩno hihi no mũhote kũririkana atĩ ĩno yarĩ lesson ĩmwe nene mũno mũno mũno yatũmire ngwatanĩro ĩyo ĩgĩe na hinya mũnene mũno wa kũruta wĩra wa mwathani hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie kũhunjia gũkũ na twacemanagia kwa mwarimũ handũ cukuru-inĩ yetagwo Sunday Night Fellowship na twoire ibuku rĩrĩ rĩa Jakubu kuma kĩambĩrĩria nginya mũthia tũkĩrĩrĩkia tũkĩambĩrĩria ibuku rĩa Jude twĩ gatagatĩ-inĩ ka ibuku rĩa Jude nĩguo mwaingatirwo kanitha-inĩ wa Anglican nĩguo ũkĩambĩrĩria gũcemania kwa nyi- kwa ithe wa kamau no maũndũ marĩa twerutire ihinda rĩu nĩmo marĩ mũthingi ũrĩa watũmire tũgĩe na wĩra wa kũruta na kũrutaga wĩra wa mwathani na hinya rĩu nĩmo ndĩrenda gũcokera nĩ ũndũ twĩna andũ aingĩ mũno mũno erũ na ciana njerũ na ingĩ to ũru kwĩririkania maũndũ mothe marĩa tũkoragwo tũkĩruta kiugo kĩa ngai hingo ciothe gĩkoragwo kĩna ũnene mũnene mũno mũthenya ũmwe ũgĩkĩrora mũthenya ũngĩ ũkĩonaga kĩna ũnene mũnene mũno tũkwaragia na nyina anya kĩo tũgĩũka rũcinĩ ndamwĩra nĩ gũgakorwo na mothamaki thĩinĩ wa thĩ ĩrĩa ĩtagwo thĩ njerũ athamaki arĩa magakorwo kuo nĩ makarehage eh, ũnene wao nĩ magokaga kũwĩonania jerusalemu ĩrĩa ĩgakorwo arĩ capital ndigwĩciria nĩ aronete hau ambĩrĩria kũnjĩra kaĩ kiugo kĩa ngai nĩ gĩkoragwo na ũhoro mũnene atĩ o mũthenya wakĩrora nĩ ũkuona kaũndũ kangĩ kerũ gĩti ũhoro mũnene onani ngai nĩ andeithagia rĩmwe na ndiendaga kwaria maũndũ maya mũno rĩmwe no o ũrĩa ndathire maitho makwa makĩrehage thĩna noguo ndagĩire na ũhoro wa gũthikagĩrĩria kiugo handũ ha gwĩthomera na gũthoma koguo thikagĩrĩria ngoragwo na audio bible thikagĩrĩria na ndĩmĩkĩraga rĩmwe na ngakoma no ndĩ toro rĩmwe na ndiramwĩra mũthomage bible guo nĩkĩo ndĩrĩga ti ndiendaga kwaria ũhoro ũcio ndĩ toro piũ piũ piũ nĩ nyambagĩrĩria rĩmwe kũigua kiugo kĩa ngai na ngakĩigua na nga interact nakĩo na nga- ngecokagĩria na ngeũragia ciũria na ngacokia ndĩ toro tekwĩigua nginya ngarĩkia ta rĩu ũmũthĩ ngũrotaga na mũtumia njũĩ

ambĩrĩria gũkiuga chapter ta icio ithatũ atĩ ndĩmũthikĩrĩirie na ngũmũroraga nĩgetha nyone kana nĩ arahĩtia akagweta ũrĩa thĩ yombirwo akagweta ihinda rĩa nuhu agathiĩ agwetete ũguo ngona gũtirĩ handũ ona hamwe arahĩtithania tondũ ndĩrathikĩrĩria kiugo kĩrĩa kĩragwetwo nĩ thimũ yakwa no niĩ meciria-inĩ makwa nĩ mũtumia ũrakĩaria nĩwe ũraria kiugo kĩa ngai ndaigua ndatuĩka very impressed na ndakena mũno atĩ mũtumia ũcio mwathani nĩ atũire amũmenyereire na akamũhe ũgĩ wa kũhota kugaga kiugo kĩa ngai ategũtigithĩria akoiga chapter ithatũ non stop iria niĩ itangĩhota kuga o hĩndĩ o ĩyo ndokĩra ndekora o harĩa Bible ĩgũkoretwo yakinya ndamenya a ah, githĩ nĩ kũrota ngũrotaga njiguage kiugo kĩa Ngai ndĩ toro na koguo nĩ wega kwĩmenyeria gũthikagĩria kiugo kĩa Ngai tondũ ona wĩ toro Ngai no atũme gĩtonye ngoro-inĩ yaku o meciria-inĩ maku no nĩ wega ũgĩthikagĩrĩria ũkĩiguaga ũgĩthomaga nĩgetha ũkahota gwĩka cross check ũgathoma gĩkĩ ũgakompea na passage ĩngĩ rĩu rĩ ndĩrenda tũrore ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo jakubu oigaga haha nĩgetha tũtikahĩtithanie maũndũ marĩa aragia haha rĩ ndĩrenda kuga na gĩthũngũ oririe amĩkire a mathematical statement kana oigire ũndũ tũngĩka mathabu naguo atĩ wĩtĩkio wataranĩrio na ciĩko ũrehage kĩ faith plus works equals ndĩrenda mũndũ anjĩre ũrore passage ĩyo ũnjĩre ũrĩkie ithabu rĩu tũrathoma jakubu igĩrĩ mũhari wa ikũmi na inya aroria atĩrĩrĩ ariũ a baba gũkĩrĩ na umithio ũrĩkũ mũndũ angiuga atĩ arĩ na wĩtĩkio na ndarĩ na ciĩko njega ekaga ĩ wĩtĩkio ũcio wakĩhota kũmũhonokia haraiga atĩ Faith plus works equals what? Wĩtĩkio na ciĩko ũrehage kĩ? Rora, rora wega very carefully ũnjokerie nĩgetha ndũkae gwĩciria ndũkae kuga kaũndũ karĩa ũtarona. Gũkĩrĩ na nĩ- aroria ũhoro wa kĩ? Gũkĩrĩ na kĩ?

na ciarutithania wĩra hamwe irehage umithio nĩ twanyita ũguo koguo haha tũtirarĩrĩria ũhoro wa ũhonokio ũrĩa tũĩ kana ũrĩa twathomire kiumia gĩthiru atĩ tũhonokaga na ũndũ wa gwĩtĩkia tu tondũ gwĩtĩkia nĩ tuona gwĩtĩkia nĩkuo kũrehage ũhonokio wĩra ũrĩa umanaga na ũhonokio ũcio ũgatũma kũgĩe na kĩguni na nĩ ngũmuonia passage cigana ũna thĩinĩ wa maandĩko ma ngai agacoka akoria atĩrĩrĩ wĩtĩkio ũcio rĩ ũngĩkorwo ndũrĩ na wĩra rĩ no ũmũhonokie and the answer is no rĩu tũroria atĩrĩrĩ nĩ kũhonokio atĩa nĩ kũhonokio atĩa Na kũhonokio kũu-rĩ, tũngĩhingũra ibuku-inĩ rĩa Petero wa mbere, First Peter chapter 1, no tũkuone, tuone tũrarĩrĩria ũhoro wa kũhonokio kũngĩ, tũtirarĩrĩria ũhoro wa kũhonokio kũrĩa Paulo athomithanagia hĩndĩ ĩrĩa andĩkaga mab- ibuku rĩa Aroma. First Peter chapter 1 verse 9, Akoria atĩrĩrĩ, rĩu araria ũhoro wa ke njoke thutha nginya mũhari wa kanana mararia ũhoro wa jesu kristo atĩ nake nĩwe mwendaga ona mũtarĩ mwamuona nĩ kwenda jesu kristo mũtarĩ mwamuona ningĩ ona mũtamuonaga rĩu nĩwe mwĩhokete mũgaikara mũkenete mũno na gĩkeno kĩrĩa gĩtangĩheanĩka ũhoro wakĩo o kĩrĩa kĩ na riri nĩ arĩkũ arandĩkĩra nĩ akristiano kana nĩ andũ matarĩ akristiano maikaraga makenete nĩ mendete kristo ũrĩa matarĩ mona na maitho no nĩ mamwendete koguo tũraria ũhoro wa akristiano rĩu tũrore mũhari ũyũ ũngĩ wa kenda kũrĩ akristiano rĩu agakĩmera atĩrĩrĩ mũgakĩgwatĩra nĩ ahonoku yani mena wĩtĩkio wa kũhonoka No rĩu mũgakĩĩgwatĩra ũndũ ũrĩa mũtanyaga kuona umanĩte na wĩtĩkio wanyu ũndũ ũrĩa mũtanyaga menaguo kana matirĩ naguo menaguo hapana gũt- ũratanya kĩ Na rĩu ũngĩkorwo nĩ ũratanya kũgĩa na ngari wĩ na ngari rĩu ũngĩkorwo nĩ ũratanya gũkagetha magetha wĩ namo no nĩ wĩrĩgĩrĩire nĩ ũkage

Uumanĩte na wĩtĩkio wanyu, na tũkerwo nĩkĩ, naguo nĩ atĩ mũhonokio mĩoyo yanyu. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Mũhonokio, nĩ tũtanyaga gũkahonokio mĩoyo itũ. Twahonoka nĩkĩ twaheirwo? Twahonoka-rĩ, nĩkĩ twaheirwo? Twaheirwo roho wa Ngai. tuko pamoja koguo tũrĩ ahonoku na ũndũ wa ngai gũtwĩkĩra roho wake we have the spirit of god in us koguo tũrĩ ahonoku what we don't have is the reward of our faith kĩrĩa tũtarĩ nĩ irĩhi rĩrĩa tũkaheo nĩ ũndũ wa wĩtĩkio witũ jakubu akoiga atĩrĩrĩ nĩgetha ũkaheo ihi- irĩ rĩu ĩ yani profit

ugĩte atĩa rĩu tũrathiĩ tũrorete maũndũ macio nĩgetha tuone ũrĩa manyitanĩte mothe tuone atĩ petero na paulo na jakubu maragĩrĩria o kĩndũ kĩmwe maragĩrĩria o ũhoro oro ũmwe rĩu thĩinĩ wa ibuku rĩa rĩu maya nĩ maandĩko ma paulo andĩkire kanitha wa wa korintho mũrango wa gatano second corinthians chapter 5 akorintho wa wa kerĩ mũrango wa gatano mũhari wa ikũmi Tondũ-rĩ, twĩ ho. Namba cia magũrũ-inĩ 13, 14. Tondũ-rĩ, o gũkũ mĩĩrĩ-inĩ itũ o na kana no mũhaka ithuothe tũkoneka ũrĩa tũtariĩ tũrĩ mbere ya gĩtĩ gĩa Kristo kĩrĩa gĩa ituĩrwo.

nĩnyandĩkĩte hau makorwo marĩ mega kana marĩ mũkristiano akaheo maũndũ marĩkũ moru mũkristiano akaheo maũndũ marĩkũ moru marĩa ekire e thĩinĩ wa mwĩrĩ paulo aigaga eciragia ũhoro ũcio akainaina onayo nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũinaina wĩ mũkristiano atĩ no ũtũre gũkũ thĩ wĩ mũkristiano no mũthenya ũrĩa ũkarũgama mbere ya gĩtĩ gĩa kristo gĩa ituĩro ũgaĩrwo maũndũ moru ũguo nĩ kuga atĩa ũguo nĩ kuga atĩa tũcoke thutha tuone 1 corinthians chapter 3 akorintho wa mbere mũrango wa gatatũ mũhari wa ikũmi gũthiĩ na mbere tuone kũgaĩrwo kũu kũru rĩ nĩ kwa mũthemba ũrĩkũ tondũ naguo nĩ tũtarĩirio Ũkaiga atĩrĩrĩ, tũraria ũhoro wa Akorintho ithatũ, mũhari wa ikũmi. Kani- Akorintho wa mbere ithatũ mũhari wa ikũmi. Niĩ-rĩ, tondũ wa wega ũrĩa ni- ndakinyĩirio nĩ Ngai, nĩ gwaka ndakire gĩtina na ndĩ mwakithia wa nyũmba ũrĩa mũũgĩ na mũndũ ũngĩ agacoka agaka igũrũ rĩakĩo. nĩ twĩrĩtwo hau mbere gĩtina kĩu nĩ kĩrĩkũ no rĩrĩ mũndũ o mũndũ nĩ amenyagĩrĩre ũrĩa egwaka igũrũ rĩakĩo tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwaka gĩtina kĩngĩ tiga o kĩu kĩrĩkĩtie gwakwo na nĩkĩo gĩtina kĩu nĩ koguo mũkristiano ahonoka oka mwako wake aigĩrĩrwo igũrũ rĩa Jesu Kristo nĩgetha ambĩrĩrie gwaka gwaka nĩ wĩra tuko pamoja gwaka nĩ wĩra rĩu ti wĩtĩkio kũrehwo hau warehwo for free wĩtĩkĩtie na wĩtĩkio waku ũkaheo ũhoro wa gũkorwo ũrĩ thĩinĩ wa Jesu Kristo rĩu wambĩrĩrie gwaka No rĩrĩ, mũndũ angĩaka igũrũ rĩa gĩtina kĩu na thahabu kana betha kana mahiga marĩ goro, icio nĩ indo cia mũthemba ũmwe. Thahabu, betha, mahiga marĩ goro nĩ indo cia mũthemba ũmwe. Kana... Ake na mĩtĩ, kana nyeki, kana itira cia rũũa-rĩ, gũtirĩ hĩndĩ wĩra wa mũndũ o mũndũ ũtakoneka ũrĩa ũtariĩ. Mũthenya ũrĩkũ? Wĩra ũcio ũkoneka mũthenya ũcio tũkugaga ũrĩa tũkarũgama mbere ya gĩtĩ gĩa Kristo gĩa gũtugwo. hĩndĩ ĩyo wĩra wa mũndũ nĩ ũkoneka ũrĩa ũtariĩ akorwo akire na thahabu na betha na mahiga ma goro kana akorwo akire na mĩtĩ na kĩ kĩngĩ na nyeki na rũa rũa nĩ kĩ Nyi- nyina wa kahiga rũa nĩ kĩ nĩ gĩkũyũ gĩkĩ nĩ gĩkũyũ gĩtoĩ ĩyo nĩ aya

wĩkĩre mwaki-inĩ Nĩ- gwitũ mũciĩ nĩ niĩ njakagia mwaki nĩ twakagia mwaki hwaĩ-inĩ na nyamba tũrehagĩrwo nĩ anake arĩa matũrehagĩre ngũ citũ tondũ nĩ tũkoragwo na ngũ makarehe ngũ ndungu magatũigĩra hau magacoka makarehe tũngĩ tũcekaceke makaiga hau ũguo icio tũkoragwo nacio nyũmba no nĩgetha njakie mwaki rĩ nyambaga kuma nja ngathiĩ handũ hena maburi tũmetaga maburi gwitũ tũkoya tũkamanyita ũguo na moko ũgamakũmba kũmba ũgoka ũkamaigĩrĩra hau ngoya karatathi ngatonyia hau thĩinĩ ngagwatia karatathi karatathi gakagwatia maburi macio maburi macio makagwatia mwaki ũgeka atĩa ũgakana iting'ĩ iria nene igakana nginya thaa inya cia ũtukũ no maya mahĩire na ndagĩka ithano na marĩkia wĩra wayo rĩu kũrĩ mũndũ wakaga ũguo agakana mĩtĩ agaka na na mahuti agaka na indo iria ciothe ingĩhĩa ĩyo nĩ njĩra ĩmwe ya gwaka mwako wa ũkristiano wake kana gwaka mũtũrĩre wake wa ũkristiano harĩ mũndũ ũngĩ wakaga na mahiga ma goro harĩ mũndũ ũngĩ wa agaka na thahabu agaka na betha rĩu indo icio cierĩ ndĩrenda tũcitware mwaki-inĩ tũtware mwako wakwa wa mbaũ na mahuti na mĩtĩ mwaki-inĩ ũyũ twe mwako wa nyina wa kahiga wa thahabu na betha na mahiga megoro tũtware mwaki-inĩ harĩa nĩ ciakĩrĩrio mwaki nĩ ihurutĩrwo ndagĩka ikũ kinya ithano mwako wakwa wa mbaũ na mahuti na mĩtĩ-rĩ wĩha eh? wĩho ĩwa mathahabu ĩno ĩne ũngĩkorwo na thahabu ya mbete ya thahabu ũmĩikie ndoro-inĩ ũmĩhake rangi ũmĩkũmbakũmbanie na indo ũcoke ũmĩikie mwaki-inĩ ndagĩka ithano ũcoke ũke ũgũkora kĩ nĩ ũgũkora ndoro nĩ ũgũkora mahuti ĩ thahabu yo nyene nĩ ũkũmĩkora ĩgũkorwo ĩ thaka gũkĩra ũrĩa ũmĩikirie tondũ mwaki ũcinaga kĩrĩa gĩothe kĩngĩhĩa

na wĩra witũ onaguo nĩ ũrĩinainio wĩra waku-rĩ warũgama mbere ya gĩtĩ gĩa kristo gĩa gũtugwo-rĩ ũkahana ta acio macinwo mahuti kana ũkahana ta thahabu ĩrĩa ĩgathakara makĩria nĩ ũndũ wa kũgerio na mwaki ĩyo nĩyo profit ĩrĩa tũraria ũhoro wayo nĩguo maciaro marĩa tũraria namo koguo ndũgecirie atĩ no ũtũre ũkristiano-inĩ eh, wĩkaga o ũrĩa ũkwenda ũrũraga o ũrĩa ũkwenda mũndũ nĩ ehũge amenye ũrĩa araka be careful how you build on that foundation wĩ mũkristiano be careful ũrĩa ũratũra ũkristiano waku mbica icio nĩ tũgũcoka hau tũkĩrĩkia irĩ thĩinĩ wa maandĩko ma ngai guothe tũkahe ũhoro wa mũndũ wetagwo esaũ na mũrũ wa nyina wetagwo atĩa jakubu etagwo atĩa etagwo jacob jacob nĩ mbica ya mũkristiano wahonokirio nĩ grace ya ngai tu tondũ ndarĩ mwega ndarĩ mũndũ mwega arĩ crafty gagĩciarwo gakiuma ũguo tondũ moimire marĩ mahatha koimire kanyitĩte mũrũ wa nyina kũgũrũ ndira ya kũgũrũ mbica ya kuonania mũndũ woyaga kĩndũ gĩtarĩ gĩake oimire amũnyitĩte ũguo agĩciarwo na makĩmũtua jakubu ngai agĩcoka akĩmũgarũra akĩmwĩta isiraeli no marĩ kũu ũguo magĩcera marĩ ihĩĩ-rĩ makĩaria-rĩ menyaga mũrũ wa nyina nĩwe mũkũrũ nyũrũ wa nyina akĩmũhoya gathubu ka ndengũ akĩmwĩra nawe no ũnyendeirie ũtha- ũrigithathi waku mũrũ wa nyina rĩ akĩũria atĩrĩrĩ ũrigithathi rĩ nĩ nĩ kĩndũ gĩkagayo ũrigithathi ũgayagwo mũciari eka atĩa akua nĩ mbica ya kĩrĩa tũkagaya twarĩkia kuma mũtũrĩre-inĩ ũyũ rĩu ũrigithathi rĩ ũrandeithia na kĩndĩ mũhũtu nĩ kũrĩ akristiano matũraga mũtũrĩre wao ũguo ati ũhoro wa igũrũ rĩ ũrandeithia atĩa hmm? ithe ndirĩ gũkũ thĩ wanaigua andũ makiuga ũguo ndĩ gũkũ thĩ ũhoro wa igũrũ rĩ ũrandeithĩria my friend that is what matters Esaũ-rĩ, akĩũria, Ũrigithathi ũrandeithia na kĩ ndĩ mũhũtu? Akĩrwo, Ehe, we nengera. Ĩtĩkĩra, o kuuga tu, ti ũhũndũ ũngĩ, o kuuga nĩ wanengera ũrigithathi waku. Akiuga akĩoya, akĩnengerwo gathubu. Maandĩko ma Ngai moigire, arĩrire, acokire kũrĩra nĩ ũndũ nĩ agire ũrigithathi ũcio. Ũmũthĩ twĩtanĩtio na nyũmba ya Isiraeli. ithuĩ ũhonokio-inĩ witũ ũhoro wa juda oimire nyũmba-inĩ ĩrĩa atagĩrĩirwo nĩ gũkorwo oimĩte angĩ oimĩte nyũmba-inĩ ya esaũ esaũ rũrĩrĩ rwake ũmũthĩ ingĩkwĩra ũnyonie ũmwe wao ũmwe mũesaũ no ũnyonirie arabu ugire kũrĩ arabu haha-ĩ hihi mena ũesaũ thĩinĩ wao mahoyaga Mohamed arĩa aingĩ kana ũrĩa meragwo nĩ Mohamed no ithuĩ wĩtĩkio-inĩ witũ ũhoro wa gũciarwo gwa Kristo ũkiumana na ũhoro wa nĩ ũndũ Esaũ ndahotire kwĩkĩra value ũhoro ũrĩa wa bata makĩria ĩyo nĩ mbica ĩmwe kũrĩ akristiano matũraga ũguo twĩcirie ũhoro wa mũndũ ũngĩ wetagwo Lot mũndũ ũgwĩtwo Ibrahim nĩwe werĩirwo atĩ nĩ ngagũtua ithe wa rũrĩrĩ rũnene ũcio ti ũhoro mũnini akiuma rĩ onakorwo nĩ ambĩte kũrega maandĩko ma ngai nĩ moigaga nĩ aregete kũrĩ hĩndĩ ibrahimu atoimĩte no ithe arĩkia gũkua rĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo etĩkĩrire rĩa kerĩ kuma akiuma akiuma na kana gaka ka mũrũ wa nyinaĩ ge kanini tondũ agateithie lot tuko pamoja nũ waiguĩrwo tha hau gĩti lot anyitithanio na iburahimu ũrĩa wĩrĩirwo maũndũ manene mũno ta njata igakorwo itangĩtarĩka akĩrwo kana kau akiuga we mwene agĩtua kana kau nĩ egũthiĩ nako kana kau rĩ kambĩrĩria kũgĩa na tũindo nĩ ũndũ wa ithe iburahimu kĩgĩa na tũbũri kĩgĩa na tũgombe kĩgĩa na tũgondu mathiĩ kũrĩithia na kũu rĩ ndungata ciake ũrĩa acirutĩte ndungata cia loti na ndungata cia iburahimu ikambĩrĩria kũrũĩra nyeki poti ĩyo ĩgakinyĩra iburahimu loti rĩ korwo arĩ mũgĩ rĩ angĩamerire reke ndĩmwĩre ũyũ nĩ baba gũtikanae gũkagĩa kaũndũ oro na kamwe kangĩtũma tũmenane na baba no rĩrĩa oririo nĩ ithe rĩ akĩrwo atĩrĩ nĩ kĩ gĩkĩ njokete kũiguaga atĩ ndungata ciaku na ciakwa ithiaga kũrũĩra nyeki na kũrĩa irarĩithia iburahimu rĩ akĩmwĩra atĩrĩ ĩka ũguo ĩ ũthure ũmũthĩ kũrĩa ũkwenda gũthiĩ ta imagine bũrũri ũyũ wothe wĩrĩirwo iburahimu nĩ wohetwo nĩ ngai nĩwe wĩrĩtwo gũkũ guothe gũgatuĩka gwaku acoke ere kamwana gaka gathure nako gathiĩ shame on him kambĩrie kuga atĩrĩrĩ niĩ ngwenda harĩa na harĩa na harĩa gwĩthurĩra ĩtagwo doctrine ya gwĩcarĩria na ndĩteithagia wĩcirie atĩ we mwene no ũhote gwĩthondekera kaũndũ gaku thĩinĩ wa nyũmba ya ngai huwezi kwarĩ na mũndũ wetagwo Dathan. Ha, si anyana kana nĩ mũthomaga Bible. Nĩ nĩ ũmũĩ. He mũndũ wĩtagwo Dathan thĩinĩ wa Bible. Nĩ ũmũĩ. Nĩ mũmũĩ. Yes, no. Aya, mũndũ ũraiga yes nionyeshe. Na arĩ na mũratawe wetagwo Abiram. Na ũngĩ, rĩu ndagweta ũguo icia nĩ mũkũmũmenya. Na ũngĩ, mũratawe wetagwo atĩa? ta gũkora Eh, good no ũcio waiga ũguo nĩ nyina wa kahiga Eh, well done nĩ wega marĩ andũ aigana makiuga atĩrĩrĩ ũnene ũyũ wa kũrutaga ũnabii rĩ karĩ o musa ũngĩruta no ũngĩruta igongona kwani anafikiria yeye ni nani hmm?

na akorwo akũhete wira wa guka kanitha thaa ingĩ thaa inya na nuthu ũke thaa inya na nuthu ndũke thaa inya na nda- na- na ndagĩka ikũmi ikũmi na ithano be faithful in what you have been given kiugo kĩa ngai gĩtwĩraga be content with such things as you have maandĩko ma ngai moigaga but godliness with contentment is great gain Gwĩtigĩra Ngai na kũiganwo nĩ kĩrĩa wĩ nakĩo nĩguo tongora mũnene. Tũtiĩcaragĩria nyũmba-inĩ ya Ngai. Nĩ Ngai ũtũkĩragia eh? na atũkĩragia na njĩra iria tũtangĩhota ona gũtarĩria na twanona mĩtũrĩre-inĩ itũ na nĩ wanona ũngĩthikĩria na akorwo nĩ ũgweterera Ngai nĩ arĩgũkĩria na nĩ arĩkũhe maũndũ manene gũkĩra marĩa we mwene ũtangĩhota ona gũtara kana gwĩciria no wambĩrĩria gwĩcarĩria mwathani akwiraga haya si unajua si unaweza kabisa basi pata uguo niguo loti ekire akirwo thura nake agithura arorire kuria kuria kumu kana kuria kwina nyeki njega ta imagine mundu uyu niwe wiritwo mugunda uyu ni wake akwire withurire haria ukwenda uthure haria hothe hega nigetha umutigire haria horu wi mundu wa muthemba uriku

njarie harĩa karũĩ kahĩtũkĩire njarie harĩa kahũa karĩ njarie harĩa hena nyũmba njuge kũu guothe nĩkuo ngwe ndĩ mũndũ wa mũthemba ũrĩkũ eh? ũngĩnjĩta atĩa githĩ ti mũtunyani ũguo nĩguo loti ekire tondũ ethurĩire kũrĩa guothe onaga gwĩ gũthaka thĩinĩ wa area ĩrĩa yothe ngai ahete iburahimu

gĩtĩo nĩ mũthamaki wetagwo abimeleki tũramũigua ngai akĩmũrutũrũra nyũmba-inĩ ya andũ aya megwĩtwo egyptians ngai enake hingo ciothe o harĩa arĩ akĩhagia na atakwĩhia tũramuona mena mwathani tondũ nĩ arĩirwo maũndũ manene nĩ ngai lotirĩ tũramũigua atĩ ambire hema yake hakuhĩ na sodom kũrĩa kwarĩ na andũ mendaga maũndũ ma ũmwĩrĩ mũico-inĩ tũramũkora kũ sodomu akĩrutũrũrwo kuo gũteithio nĩ iburahimu tondũ nginya araika moka-rĩ iburahimu nĩ ekũhota kũmenya aya ũyũ nĩ ngai ũraruta wĩra haha no me thĩinĩ wa nyũmba ya mũndũ ũgwĩtwo loti-rĩ ona ndarĩ na kuru atĩ gwathiaga atĩa agĩthaithanĩra andũ aya arona gũteithia nĩ ũndũ wa gĩtĩo gĩa- gĩa gĩa kwenda kũmateithia-rĩ ambĩrĩrie kũheana airĩtu ake

and your life is miserable na wakinya muthenya ũcio wa gũtugwo wa mwathani ũgakorwo ũru-inĩ ũrĩa mũnene mũno makĩria koguo mũkristiano should be careful agĩrĩirwo nĩ gũkorwo ehũgĩte mũno ũrĩa atũraga gũkũ thĩ gũtirĩ mũndũ ũtehagia no ehia akoimbũra mehia make agathiĩ na mbere na mũtũrĩre aka- aka- akarekerwo nĩ nĩ thakame ya kristo no wĩra ũrĩa arutaga akarutaga wĩra ũrĩa mwathani amũhete akoragwo agĩcarĩria nĩ wĩra ũrĩkũ mwathani angĩenda paulo rĩ akĩrĩkĩrĩria ũhoro ũcio tũtanacoka pasage ĩrĩa tũgũthomaga thĩinĩ wa ibuku rĩa filipi ndikũbangĩte gũthoma pasage ĩno no nĩndĩrenda kũmĩthoma paulo gĩciria ũhoro wa wĩra ũcio rĩ nĩ afilipi ithatũ mwari wa ikũmi nĩ- yes philippians chapter 3 verse 10 nĩ paulo akĩarĩria maũndũ marĩa eriragĩria biũ akoiga atĩrĩrĩ tĩ na ningĩ nĩgetha ndĩmũmenye nĩ kristo araria ũhoro wake ndĩmũmenye we ona menye hinya ũrĩa umanaga na kũriũka gwake eriragĩria kũmenya kristo to the point ya kũmenya hinya ũcio umanaga na kũriũka gwake na tũgwatanĩre nake mĩnyamaro yake na hananio nake ũhoro-inĩ wake wa gũkua nĩguo rora haha mũhari wa ikũmi na ũmwe nĩguo atĩ kũngĩhoteka if at all it is possible nĩ ũndũ atanyitĩte Ngaakinyĩra ũhoro wa kũriũkio nyume kũrĩ arĩa akuũ. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Mũkristiano ndakoragwo oĩ atĩ nĩ akuuma kũrĩ arĩa nĩ akariũkio. Nĩ akoragwo oĩ. Nyina wa kahiga nĩ ũkariũkio. Nyina wa nyakio nĩ ũkariũkio. Paulo nĩoĩ atĩ nĩ akariũka no haha aroiga atĩ kũngĩhoteka ehinyagĩrĩria kũruta wĩra ahananio na kristo akerirĩria kũnyamaranio hamwe nake akerirĩria nĩguo wĩra ũrĩa tũkwaragia ũhoro wake nĩguo kũngĩhoteka ngakinyanĩrio ũhoro wa kũriũka kuma kũrĩa arĩa akuũ contradiction ĩkĩoneka ĩtiguo tondũ gũtironeka how come e mũkristiano ndamenyaga nĩ akariũkio angĩagire na nganja atĩa rĩu ĩ thĩna wĩ rĩrĩ wĩ thĩinĩ wa ruga tondũ thĩinĩ wa kĩgiriki kĩrĩa kĩandĩkĩtwo baibuli makĩka translation makĩaga gũtaũra gũkĩaga ciugo iria inyitĩte ũrĩa kĩngiriki kiugĩte tondũ kũriũko kuma kwa akuo thĩinĩ wa kĩngiriki rĩ kugaga ek nona nĩ kuma kũrĩ akuo kũriũka no haha rĩ hena ek cigana igĩrĩ ĩtagwo exanastasis necron necron nĩ gũkua nĩ gĩkuo rĩu kũriũka kuma kũrĩ akuo rĩ kĩngiriki kiugaga ek necron kũrũgama kuma kũrĩ akuũ ek necron no haha paulo akĩandĩka rĩ if at all possible kũngĩkakinyanĩra ngahota kũ ex an ex anastasis necron

tũrũgamĩte mbere ya gĩtĩ gĩa kristo gĩa gũtugwo rĩ ngerwo paulo kuja hapa already hĩndĩ ĩyo nĩ tũriũkĩte o hĩndĩ ĩyo nĩ tũkĩte mbere ya kristo gĩa gĩtĩ nĩ gũtugwo tũratugwo nyina wa kahiga agĩtugwo na gĩkĩ waciri agĩtugwo na gaka na nĩ agĩtugwo na kĩrĩa paulo erwo we paulo ũka haha igũrũ rĩa wacira na igũrũ rĩa nyina wa kahiga na igũrũ rĩa arĩa angĩ rĩ we nĩ warutire wĩra mũnene mũno mũno mũno mũno koguo rĩ amũkĩra gĩkĩ kĩnene mũno makĩria gũkĩra andũ othe ndiĩ kana nĩ maranyita ũhoro ũcio atĩ ũngĩhota kũ understand ũngĩhota gũkinyanĩria meciria-inĩ maku kĩrĩa gĩtwetereire wahota kwĩima maũndũ mo maũndũ mothe nĩgetha onakorwo nĩ gwakorwo na gũtugana rĩ hĩndĩ ĩyo niĩ ngaoyo igũrũ rĩacio nyambarario my sister arandirikanagia atĩrĩrĩ na nĩ ndĩraririkanire niĩ twĩ cukuru na nĩ ndahũrirwo nĩ kairĩtu nĩ ũhoro ũcio Hmm? twĩ cukuru ndĩ wa mĩaka ikũmi rĩ my sister nĩ araririkanaga e mũnini mũno tĩ nĩ ndoirwo nĩ headmaster ngĩigĩrĩrwo kĩande-inĩ school parade-inĩ ngĩrwo ciana ituĩkage ta kana gaka hĩndĩ ĩyo headmaster anjoete parade-inĩ akanjigĩrĩra haha kĩande tondũ ndarĩ kamũndũ kanini akanjigĩrĩra igũrũ nĩkĩ ndekĩte nĩ tũgĩũka cukuru rĩ rũcinĩ tene tũteng'erete ũguo ngĩona mbeca Na nĩndĩramenyaga mbeca tondũ my mother nĩendagia nduka. Ngĩona mbeca ciohetwo na kara- ka- ka- gakuo ka green ciĩ hau ũguo bara-inĩ. Tũthiĩ tũteng'erete tũrĩ aingĩ tũgĩthiĩ niĩ ngĩinamĩrĩra ngĩcioya ngĩikia mũhuko. Tũgĩthiĩ magĩtonya kĩrathi rĩ, niĩ ngĩtonya kwa headmaster wa bici ngĩthiĩ ngĩmũnengera mbeca icio. Ciarĩ mbeca nyingĩ 1969 ciringi 468. Nyina akahiga ciarĩ mbeca nyingĩ haya ithe wa mũkundi ciarĩ mbeca nyingĩ mayanko anjĩraga atĩ nĩ agũrire mũgũnda mwaka ũcio handũ na hau kutus ĩka ng'ima na ciringi magana matatũ ngũgũ icio ciarĩ mbeca nyingĩ ũguo nyina akahiga aroiga na mũtumia ũcio oimĩte kuoya mbeca cia ithe majani kana kahũa ndiũ cia arĩ kĩ akohana gakũrĩa ka green ikagwa ndiũ ciagwĩte atĩa rĩrĩa ciorĩrĩirio

ũrarutire mbeca icio kũ ngĩmwĩra ndacioire rĩrĩa twaikũrũkĩra ũkĩte tũteng'erete tũthiĩte cukuru na, na arĩ ho na ndwanjĩrire na ndwanjĩrire ngĩmwĩra ndĩrakwĩra nĩkĩ kaciari ciaku wanjarĩria ũru nĩkĩ rĩu nĩ ndagĩa thĩna-inĩ nĩ ũkũnyona ũmũthĩ tũkĩinũka nĩ ũkũnyona muthenya ucio gutiri kindu ndaiguire gugithomithio abcd ndeciragia uria nguhurwo ni kairitu kau getagwo kamori eh muthenya mugima uhoro ucio wathinirie koguo cukuru tukirikia kuma kirathi uguo in the afternoon hwaini

akiumania nani tũgĩteng'erania rĩu gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũramenya kĩrĩa kĩratũma ateng'ere na kĩrĩa nani gĩtũmire ndeng'ere mbere mũno no andũ nĩ marona ũrĩa gũthire ndakinyire haitũ ngĩti-inĩ hakuhĩ ngĩona ngĩti ĩta harĩa ũguo ngĩona ndigũkinya harĩa ngĩti-inĩ tondũ ndĩrarora ũguo ngakona ke haha thutha rĩu gathiĩte kũnyita ngĩtũrĩkanĩria handũ thara-inĩ nĩgetha nyumĩre mũciĩ nako gagĩtonyania nani thara-inĩ gagĩtua gĩthara gakĩhũra maita merĩ pua pua rĩu ĩ ndahũragĩrwo kĩ Njũ- ndĩyũragia nĩkĩ gĩatũmaga ahũrwo by the way hmm? nĩ ũndũ wa gwĩka wega atĩ na ndiamwĩrire rĩu ĩ no kuoywo nĩ mwarimũ ũrĩa anjoire akĩnjigĩrĩra hau ũrĩa ndaiguire na gĩkeno kĩrĩa ndagĩire nakĩo mĩaka yothe ya mũtũrĩre wakwa ũngĩrora facebook-inĩ yakwa no wone rũgano rũu nĩ ndĩrwandĩkĩte handũ ndatũire na gĩkeno mĩaka mĩingĩ mũno nĩ ũndũ wa gũtũgĩrio igũrũ rĩa twana tũrĩa tũngĩ rĩu ta gĩciria ũhoro ũcio ĩ mwathani angĩgakuoya-ĩ mũthenya ũcio-ĩ akũigĩrĩre kĩande nĩ ũtugirwo aya angĩ nĩ matugirwo no akuoye akũigĩrĩre hau akwĩre ũyũ thĩinĩ wa andũ arĩa marĩ thĩ atunyirwo indo ciake areganire na corruption areganire na waganu

angĩtĩkĩra gũkũhe tũcoke o ibuku-inĩ rĩa jakubu harĩa tuma mũhari wa i- ũcio uma wa ikũmi na ithano mũrũ wa ithe witũ kana mwarĩ wa ithe witũ angĩkorwo arĩ njaga-rĩ na agĩte irio cia kũrĩa o mũthenya o mũthenya-rĩ na ũmwe wanyu am- amere atĩrĩ Thiĩ na ũhoro mũgoote mwaki, na mũikare na, na mũkarĩe, mũhũne, na ndamahe irio indo ci- iria mabatairio nĩcio cia mwĩrĩ. Gwĩka ũguo-rĩ, kwĩna umithio ũrĩkũ? Nĩmona tũraria ũhoro wa ciĩko atĩ nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkoragwo ũrĩ practically involved na mathĩna ma andũ arĩa mũkoragwo nao nĩgetha wĩkage maũndũ marĩa ma- mangĩkorwo magĩkũrehera magakũrehera umithio Ũguo no taguo wĩtĩkio ũtarĩ na ciĩko njega ũtarĩ na ciĩko njega nĩ mũkuũ guo mwene ĩyo nĩ statement ĩngĩ tugire statement ya mbere yuma atĩ faith plus works equals profit aya ĩno nĩ, pro, nĩ statement ĩngĩ faith minus works equals dead faith wĩtĩkio ũtarĩ na ciĩko nĩ wĩtĩkio mũkuũ tondũ wĩtĩkio wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩ muoyo wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩruta wĩra wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩrehe maciaro nyũmba-inĩ ya ngai koguo faith without works is dead faith rĩu agacoka ĩ agagĩtũhe mbica ya mũndũ wĩtagwo ibrahimu as an example haha agatũhe ũhoro wa, wa Iburahĩmu kuma mũhari wa mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe ndĩrenda kũrũga hau ũthi kidogo tũthiĩ verse 21 githĩ Iburahĩmu ithe witũ ndatuirwo mũthingu ĩno nĩ justification eh? nĩ ũndũ wa ciĩko njega tondũ wa ũrĩa arutĩire Ngai mũriũ Isaka igongona-inĩ koguo ũcio warĩ wĩra arutire akĩrwo oe mũrũ wake wa mũmwe athiĩ akamũruta igongona agĩtĩkĩra agĩthiĩ kũruta wĩra ũcio agĩtuo mũthingu nĩ ngai nĩguo gwathire nĩtiguo gwathire githĩ ngai ndamwĩrire rĩu tiga tondũ nĩ aruta wĩra ũcio Rĩu maandĩko ma Ngai moima magagĩtwĩra atĩrĩrĩ, tũ- tũthome wega kahora. Ndũkuona atĩ wĩtĩkio nĩ warutire wĩra hamwe na ciĩko ciake, naguo wĩtĩkio wake ũgĩtuo mũiganĩru kũna nĩ ũndũ wa ciĩko cia icio. Namo maandĩko magĩkĩhingio marĩa moigĩte ũũ, nake Ibrahimu nĩehokete Ngai, Naguo ũndũ ũcio, yani wa kũruta mũriũ igongona-inĩ, agĩtuĩrwo ta arĩ ũthingu e naguo. Ũndũ ũcio wekĩkĩte rĩ? Wa gũkinyanĩrio wa, kwa ũndũ ũcio. Nake agĩtuo mũrata wa Ngai. Koguo haha twĩna maũndũ merĩ ndĩrenda tũnyite. harĩ na ũhoro wa gũtuo mũthingu na harĩ ho ũhoro wa gũtuo mũrata wa ngai nĩ maũndũ maya friend of god atuĩkire rĩ rĩrĩa arutire mũriũ igongona-inĩ kũringana na ũrĩa mwathani amwĩrĩte gũtuo mũthingu atuĩtwo mbere tũtigũthoma ũmũthĩ ndagĩka oro ĩno ĩ no ũngĩcoka kuma o kĩambĩrĩria ikũmi na ithano actually nĩ wega tũrore nĩgetha tũtigatige ka gap genesis chapter 15 Ũ- kũruta mũriũ igongona-inĩ kwarĩ genesis chapter 22 nĩ ũhoro ũrĩkũ wekĩkĩte mbere Nĩ kĩambĩrĩria ikũmi na, na ithano nĩguo kwambĩte gwĩkĩka nĩgetha atuo mũthingu acoke arute mũriũ wake tarĩ igongona etĩkĩre kũruta wĩra ũcio atuo mũrata wa Ngai. Koguo ndĩ kĩambĩrĩria ikũmi na ithano Nĩ atĩrĩrĩ, twambĩrĩriei mũhari wa gatano, kĩambĩrĩria ikũmi na ithano, twambĩrĩrie mũhari wa gatano nĩgetha tũgĩe na context. Agĩcoka akĩmuumia nja, nĩ mwathani ũroimia Ibrahimu nja, akiuga atĩrĩ, rĩu ta tira maitho ũbaare igũrũ. By the way, ihinda rĩrĩ Ibrahimu ndarĩ mũruu, Ibrahimu ndarĩ ũndũ ona ũmwe ekĩte, ndamenyaga ũrĩa Ngai akamwĩka, no nĩ Ngai ũramũcaria na kũmuonia. Akĩmwĩra atĩrĩrĩ, Rĩu ta tira maitho ũbaare igũrũ ũtare njata okorwo wakĩhota gũcitara ningĩ akĩmwĩra atĩrĩ ũguo noguo mbeũ yaku ĩkaigana iburahimu aheo ũhoro nĩ ngai awĩtĩkia agĩtĩkia ũhoro ũcio maandĩko ma ngai makoiga atĩrĩ mũhari wa gatandatũ nĩguo gwera tũrore nake akĩhoka jehova kana agĩtĩkia ũguo ngai amwĩra nĩgetha rĩu atũre kũringana na ũguo ngai aramwĩra Naguo ũndũ ũcio akĩmũtuĩra taarĩ ũthingu enaguo. Kwoguo ũhoro, he was justified by faith. Agĩĩtĩkia Ngai, agĩtuo mũthingu. Atekĩte ũndũ ona ũrĩkũ, na gũtarĩ kĩndũ ona kĩmwe arutire. Kwoguo nĩkĩ gĩokire mbere? Nĩ gwĩtĩkia gũtuo mũthingu, kana nĩ gwĩtĩkia gũtuo mũrata wa Ngai? ambire gũtuĩka mũthingu na njĩra ya gwĩtĩkia Ngai. So rĩrĩa tũtuĩkaga athingu na njĩra ya gwĩtĩkĩra gĩkuũ gĩa Kristo gĩakuirwo nĩ ũndũ witũ, tũgatuo athingu. Tũgacoka tũkaruta wĩra ũrĩa Ngai atũhete, tũgatuĩka arata a Ngai. Kristo erire arutwo aka, mũrĩ arutwo akwa hĩndĩ ĩrĩkũ? mweka uria ndimwathaga koguo wira tuheagwo twarikia gwitikia tukamba na gwitikia tukaheo wira twetikira kuruta wira ucio tugatuika arata a mwathani ibrahimu etikirie agĩtuo mũthingu akĩheo wĩra wa kũruta wa kũruta mwana wake igongona-inĩ atwara mwana ũcio ngai ona nĩ etĩkĩra kũruta wĩra ũcio rĩ ngai akĩoya wĩra ũcio ũgĩtuĩka wake nĩguo mwathani atwĩkaga ona ithuĩ by the way wetĩkĩra kũruta wĩra wa mwathani rĩ ngai akũhũthagĩria wĩra ũcio na noguo kristo oigire atĩ mũtharaba wakwa nĩ mũritũ kana ti mũritũ nĩ mũhũthũ agĩtwĩra mũtharaba wakwa ti mũritũ oya mũtharaba waku wakwambĩrwo wĩtware eh? waũkua-rĩ mwathani aũnyitaga ũguo tiwe ũkuĩte woya wĩra wa mwathani wetĩkĩra kũũruta-rĩ mwathani nĩwe ũheanaga indo cia wĩra ũcio mwathani nĩwe ũkũheaga mau- ciugo cia kũruta wĩra ũcio nĩwe ũkũheaga hinya nĩwe ũkũheaga ũgĩ tondũ nĩ wĩra wake no no nginya wĩtĩkĩre gũtwarana nake wĩra-inĩ ũcio

Tondũ tũtirutaga wĩra wa mwathani na njĩra cia gũteithio nĩ andũ, na tũtirutaga wĩra wa mwathani na njĩra cia kwĩyendera, na tũtirutaga wĩra wa mwathani na njĩra ya kũrora mũndũ ũmwe mũnene. Tũrutaga wĩra wa mwathani tondũ nĩ atwathĩte tũrute. Wetĩkĩra kũũruta, yeye mwenyewe anaichukua. anaanza kukufanyia hiyo kazi twaria kile ibrahim riu koguo faith without works is dead wĩtĩkio ũtarĩ ciĩko nĩ wĩtĩkio mũkuo nĩ kũrĩ akristiano aingĩ mũno makorwo na wĩtĩkio mũkuo tondũ nĩ akristiano nĩ makariũka no gũtirĩ kĩheo makona no wĩtĩkio wĩna ciĩko nĩ ũrĩ maciaro na makaheanwo nĩ mwathani twarũgama mbere yake ya gĩtĩ gĩake gĩa gũtugwo na ngwĩhoka ithuothe nĩ twĩrirĩirie na nĩ tũkwenda na nĩ tũkwĩheana nĩgetha tũkaheo kĩheo kĩu ngai witũ amũrathime amen he mũndũ wĩna kĩũria